Кыз урлау. Хикәя. Киереп ачып куйган тәрәзәдән диңгез шауы ишетелә. Балык аулаучы акчарлакларның җитез генә су эченнән балык каптыруларына сокланып, көньяк кояшының рәхәт иркәләвенә оеп, тәрәз төбендә утырам. Диңгез буена тиккә килми кеше. Монда бар да башкача. Проблемалар онытыла, чирлеләр сихәтләнә. Тормыштан канәгатьсезләрнең күңеле күтәрелә. Диңгез дулкыннары тәнеңнән бар арыганнарны, башыңнан авыр уйларны юып алгандай була. Вакыт туктап калгандай тоела. Көннәре санаулы булган җәйнең һәр мизгелен истә калдырырлык итеп үткәрергә омтыласың. Мин тукталган кунак йортының хуҗасы мал өчен җанын сата торган, ял итүчеләрдән күбрәк акча суыру өчен чәче белән җир себерергә әзер хатын иде. Икешәр катлы өч җәйге йортның һәр бүлмәсен ял итүчеләргә биреп торып акча эшли. Үзе ире һәм ике баласы белән кечкенә кухняга сыенган. Ник шулкадәр кысанлыйсыз үзегезне дигәнгә, Кышын биредә эш юк, бар тапканыбыз шушы җәй көне ничек эшләвебездән тора, дип җавап бирде. Кунакханәгә ял итүчеләрне кабул итү, җыештыру, пешерү хуҗабикәнең ире белән кызы өстендә. Үзе дә тик тормый, гел нидер эшләп, йөгергәләп йөри. Кече улы, алты яшьлек Пашаның да үз вазыйфасы бар, ул, шымчы. Кем кайда ни эшли, ни сөйли, нинди җитешсезлек, тәртип бозу бар, шундук әнисенә җиткерә. Бигрәк тә апасын гел чагып тора. Муслиманы килде, кочаклады. Смс язды апа сарыкбашка. Апа капканың теге ягына чыкты, тагын сине тыңламады. Сук син аңа, дип әләкләшә. Муслиман кемнеңдер сәер исеме дип уйлаган идем башта. Соңрак моның Паша авызында үзгәргән мөселман сүзе булуын аңладым. Минут узмый, олы гәүдәле урыс хатыны Ирина, авызыннан сигаретын чыгармый гына, азыныбрак китүчеләрне урыннарына утырта. Яшелле-зәңгәрле тавышны ишетүгә, тәртип бозучылар бик тиз уйларыннан кайталар. Мин үзем полицай, каравылчы да, пешекче дә, администратор да мин. Мин булмасам, болар ачка катарлар иде! дип, 21 яшьлек кызы белән иренә төртеп күрсәтә. Җәйге кухняда әллә ниләр пешсә дә, гаилә әгъзаларына анда ашарга рөхсәт итми Ирина хуҗа. Бер тапкыр да иренә, балаларына ризык әзерләп ашатканын күрмәдем. Бар да аяк өсте коры сары кимереп, эш арасында гына капкалыйлар иде. Кызы Таня бик эшчән, тыйнак кыз. Үзе татар кызына ошаган. Озын, кара чәчле, зур коңгырт күзле. Миңа ияләнеп китте. Вакыты булган арада виноград үсентесе белән уратылган террасада сөйләшеп утыргаладык. Әни бик усал безнең. Беркемгә дә ирек юк гаиләдә. Дөрес, акча эшли белә әни. Мине дә акча түләп укыта. Тик җылылык юк анда. Әтигә дә, миңа да гел әмер биреп кенә тора. Йомшак сөйләшә белми, гел әби патша инде. Әнә, энекәшне дә бәләкәйдән ялагайлыкка, шымчылыкка өйрәтеп үстерә. Ул кечкенә әле, әни аның өчен авторитет. Без әти белән башка холыклы. Риза булмасак та, түзәбез. Юлбашчы әни бит, дип эчен бушата. Алай ук түгелдер, эшләмәсәң акча килми, бик җебеп төшмәсеннәр дип сезне гел эшкә өндәп торадыр, дигән булам. Юк инде, ди Таня. Без аның өчен эш атлары гына. Әти белән бер урынга да ятмый ул. Минем аларның бер-берсенә назлап эндәшкәннәрен, кочаклашканнарын да күргәнем юк. Миңа бер егет белән дә очрашырга рөхсәт итми. Кайсы ярлы, кайсы ямьсез, кайсының ата-анасы юньсез. Хәр җәем шушы кунак йортында йөгергәләп уза. Иртәнге алтыдан төнге икегә кадәр эшлим. Диңгез буенда яшәп кызынганым, туйганчы су коенганым да юк. Йә, нигә ул акчалар? Яшьлек уза бит. Минем дә дусларым белән очрашасым, көймәләрдә йөзәсем, рәхәтләнеп ял итәсем килә. Әни ирек бирми. Менә бер Дагыстан егете белән таныштым. Бик яхшы егет, бик ошый үземә. Бер шәһәрдә яшәп, әнигә була очраша алмыйбыз. Кочып, пысып кына күршәбез. Анда да Паша гел әнигә чагып тора. Күзләре мөлдерәмә яшькә тулган Таня кызганыч булып китте. Диңгез буенда яшим дигән исеме нигә хаҗәт? Гаиләңне атнага бер тапкыр булса да яр буена алып чыгып, шушы хозурлыкның рәхәтен күрмәгәч. Ашау, эчүдә экономияләп акча җыя, иренә, балаларына җылы сүзен жәлли. Бигрәк туң йөрәк икән бу Ирина. Кече улының ничә кат зинһарлап сораганын ишеттем. Әни, әйдә инде аттракционга барыйк. Аквапаркка да барган юк, цирк та килгән яр буена. Сентябрь җитә, диңгезгә дә төшкән юк бит. Тәмле әйберләр дә алмадың. Гел вакыт юк дисең. Йөрмә буталып. Бар бакчага су сип. Кыш көне ял итәрсез. Цирк та булыр кыш көне, ашарсыз да кыш көне, дип чырайлап кычкыра Ирина, җавап итеп. Бу хатынның кыланмышлары ачуымны китерсә дә, ни эшем бар кеше гаиләсендә, дип үзешемдә булдым. Беркөн Таня яныма килеп, кулыма кәгазь кисәге тоттырды. Үзе, кеше күрмәсен диптер, як-ягына карангалый. Зинһар, кире какма! диде дә бакчага кереп югалды. Кош теледәй кәгазь кисәгенә Минем белән төнлә диңгез буена төш әле. Синең белән барсам, әни җибәрәчәк. Егетемне башка күрер әмәлем юк, дип язылган иде. Кеше баласы өчен җаваплылык куркытса да, ризалашмый булдыра алмадым. Билгеләнгән вакытка, тастымалымны җилкәмә асып, Таня янына килеп бастым. Әни, мин тиз генә менә бу апа белән су коенып меним әле. Мин аннан калмыйм. Озак тормабыз, диде Таня. Калып кара, муйныңны зәрмен. Бер аягың анда, икенчесе монда. Караны, ахмакланып йөрмә, дип Ирина усал итеп Таняга гына түгел, миңа да карап куйды. Көньяк төне шул кадәр җылы. Күк йөзе биредә бездәгедән тәбәнәгрәк кебек тоела. Ә йолдызлар чутсыз. Алай дисәң, бездә дә чутсыз инде алар. Чекрәешеп торалар. Диңгез дулкыннары тын гына ярга бәрә. Яр буе кафеларыннан моңлы җырлар агыла. Төн димәссең, көлешә, шаярыша яшьләр һаман су коена. Яр буеның аулаграк почмагына киттек. Таняның егете Руслан безне шунда көтеп тора иде. Алар күптән күрешмәгәннәр. Сагынуларыннан мин барында онытып, кочаклашып, зыр-зыр әйләнәләр. Аларның бала-чага кебек чыр-чу килеп бер-берсенә куанышулары бигрәк күңелгә ятышлы иде. Үземә үзем мәһабәт илчеседәй тоелып, тиктемалдан көлеп куйдым. Гашыйклар бер-берсен бүлдереп нидер сөйләшә, серләшә башладылар, бер-берсенә сыенып, яр ташларына утырган яшьләргә комачауламыйм дип, төнге диңгезгә чумдым. Руслан бер дә җилбәзәк егет булып чыкмады. Коенып чыккач та бергәләшеп озаклап сөйләшеп утырдык. Татарстаннан икәнемне әйткәч, Руслан бигрәк куанды. Сез дә мөселман икән. Менә Таняның әнисе кызымны үлсәм дә мөселманга бирмим ди. Ни эшләргә дә белмим. Без бер-беребезне яратабыз. Тик очрашырга Иринадан рөхсәт юк. Килсәм, бала-чаганы куган кебек, мине себерке белән куа. Дагыстанлылар горур халык. Мин мондый мыскыл итүгә риза булып тора алмыйм. Мине тау кыргые, сарык баш дип атый. Руслан базарда кулдан эшләнгән сувенир кинжаллар һәм папахалар сата иде, ә алар бәрән тиресеннән тегелгән. Сатып алучылар игътибарын яулау өчен ул озын йонлы бүрекне башына киеп эшли. Ирина шуны күздә тотып сарыкбаш дигән күрәсең егеткә. Таняга була гына түзәм. Каршы дәшсәм, Таняның телефонын алып куймагае, аннан читтән торып та аралаша алмаячакбыз. Без кайтканда таң ата иде инде. Ярый, пырлап каршы алучы булмады. Ирины арып йоклаган булса кирәк. Мин чалт, чолт кемгәдер суккан, сүгенгән тавышка уянып киттем. Син, ана эт, тагын бер күрсәм сарык башның сиңа смс язганын, җаныңны алам, кызый. Дагыстанлылар белән туганлашырга башыма ат типмәгән минем. Аларга син кирәкме? Акча кирәк, минем акча! Менә шул нәрсәме тотсыннар уйлыйсы да булма! Башка капканың аръягына ике аягыңның берсен атламыйсың! Русланыңны биредә күрсәм, аягын сугып сындырам! дип, ялтыратып яңа гына суга-суга Ирина Таняга акыл өйрәтә икән. Иртәнге биштә, йә, хода, кешедән дә читенсенми, җиткән кызга оят булыр дип тә уйламый, Бигрәк мәгънәсез хатын, дип, башымнан ук бөркәнеп яттым. Тик барыбер йоклый алмадым. Вәд Зәлим буй җиткән кызының шәхси хатларын СМСларында укый икән җитмәсә. Таня өчен эчем пошты. Торып киендем дә диңгез буена төшеп киттем. Иртән диңгез суы яңа сауган сөттәй җылы, ярда кеше дә юк. Юк дигән идем, бар икән. Буш пляжда, комга тезләнеп, диңгезгә карап уйга чумган Руслан утыра иде. Мине күргәч, ямансу гына елмаеп исәнләште. Янына чүмәштем. Таняга язам, ә ул җавап бирми, диде ул, кулына тоткан телефонына ишарәләп. Бәлки мине ташларга теләведер, кичә дә шундыйрак сүзләр сөйләде. Әнисеннән курка. Барыбер бергә булырга ирек бирмәс, ди. Ә мин инде үз әти-әнием белән сөйләшеп, Таняны сорарга бармакчы идем. Минекеләр өйләнүемә риза. Тик никах укыту бездә мәҗбүри үзең аңлыйсың. Ә Ирина моңа мәңге риза булмаячак. Туйны әти зурлап ясыйм диде. Алар авылда яшәсәләр дә хәлле кешеләр. Без дүрт угыл, барыбызны да югары уку йортларында укытты әти. Дөрес, институтны мин яңа тәмамладым әле. карьера ясарга өлгермәдем. Тик бар нәрсәне Таня белән бергә булдырсак, яхшырак түгелмени? Таня да укуын тиздән тәмамлый. Бергә тырышырбыз. Безне әти эшкә өйрәтеп үстерде, мин авырлыклардан курыкмыйм. Тыңлаган саен егеткә хөрмәтем арта барды. Бердә Ирина байлыгына кызыгуы чагылмый телендә, чын сөйли төсле. Ни эшлим икән? Таняны бүген өйгә алып кайтып туганнар белән таныштыру иде исәп. Мин Русланга Таняның әнисе белән булган иртәнге низагы хакында сөйләдем. Егеткә турыдан-туры кызның әти-әнисенә үзенең Таняга булган мөнәсәбәтенең җитди икәнен аңлатып, Кызны сорарга килү кирәклеген әйттем. Яшертен эш итү ачуларын гына китерәчәк, алар белән яхшылап сөйләшеп кара, дидем. Кичке аш вакытында киенгән-ясанган Руслан туганнары белән капкадан килеп керде. Җәйге кухняга Ирина янына килеп, нидер сөйләшә башладылар. Мин чәй эчәм, күзем боларда. Күренеп тора, хатын сөйләшүдән канәгать түгел. Руслан тыныч кына нидер аңлата, ә Ирина ял итүчеләр алдында кычкырып җибәрүдән тыелып торса да, кызыл тут булып чыккан битеннән, кулларын болгавыннан ачуы кабаруы күренеп тора. Сөйләшү барып чыкмады. Руслан башын иеп китү ягына борылды. Туганнары да аңа иярде. Бу хәлләрне күреп, ишетеп торган Таня йөгереп кухнядан чыгып китте. Кунак йорты артында үскән инжир агачына сыенып үксеп елаган Таняны жәлләүдән үземнең күзләрем яшьләнде. Менә бит мәхәббәт. Сорап тормый кешедән, Бойма, ярлыма, кәферме, мусулманмы, яшьме, картмы, бәрә дә керә йөрәккә. Теләсәң ни эшлә аннан, шул мәхәббәт уты төшкән йөрәгең белән. Ни әйтергә белмәсәм дә, Таня янына килеп бастым. Мине күреп, ул күкрәгемә капланып үкси башлады. Кемнәндер яклау табарга тиеш иде бит инде бу бала шушы минутта. Аркасыннан кагып тынычландырырга тырыштым. Барыбер чыгам Русланга, диде Таня кинәт елавыннан туктап. Әнигә барыбер беркем ошамаячак. Минем гаилә корып, балалар табасым килә, ә ул хаман акча, акча, аның сейфында гомере буе берни эшләми яшәргә җитәрлек акча бар. Аңа хаман аз, хаман җитми. Кемдер байлыгын тартып алыр дип курка. Ачтан үлмәбез әле. Кирәк түгел әнидән берни дә. Эшләрбез. Әти дә, ичмасам, мине аңларга теләми. Аны да куркытып бетергән инде әни гел бастырыклап. Берничә көннән, тынычланып калып, йөзендә нур уйнап торучы Таняны бакчада күрдем. Көйли-көйли чәчәкләргә су сибеп йөри. Бичара кыз, ни булса шул булыр дигәндер инде, дип уйлап, Бичара кызый. Ни булса, шул булыр диядер инде, дип уйлап куйдым. Ул яныма килеп, күлмәк кесәмә кабат хат тыкты да, сәер генә күз кысып китеп барды. Мин елмаеп баш кактым. Үз ишек алдында кеше белән ачылып сөйләшә дә алмый мескен кыз. Кабат диңгезгә алып төшүемне үтенәдер инде, дип, хатына күз салдым. Анда иртәнге өчтә арткы ишек алдына чыгып, капка янында басып торуым соралган иде. Үтереп йокым килсә дә, түздем өчкә кадәр. Килеп бастым капка төбенә. Беркем юк. Көтәм. Бераздан коймага уралып үскән бөрлегән үсентеләре арасыннан кулына зур гына юл сумкасы тоткан Таня күренде. Җитәкләп мине сүзсез генә капкадан алып чыкты да йөгерә атлый кунак йортыннан шактый читтәге асфальт юлга әйдәде. Кая барабыз, диюемә, хәзер, хәзер, дип кенә җавап бирде. Юл буена килеп җитәрәк, карыйм, җигүле ат басып тора. Чегән арбасы төсле каплавычлы кибиткасы да бар. Ә кучерның кем икәнен күргәч, барын да сүзсез төшендем. Кулына дилбегәсен ныгытып тотып, үзенең бөдрә йонлы бүреген киеп, арбада Руслан утыра иде. Безне күргәч, сикереп төшеп, икебезне дә кочаклап алды. Өзек-төзек җөмләләрдән шуны аңладым. Риза булмаслар иде. Качарга булдык. Өйдә мулла көтә, никах укытабыз. Яратам Танины. Мин дә яратам Русланымны. Мин шат идем алар өчен. Кыз урлауда ирексез катнашучы булсам да, намусым борчымады. Бу егетнең Танины беркемнән дә кактырмаячагына иманым камил иде. Саубуллашып, алар юлга кузгалдылар. Инде киттеләр, дигән идем, кинәт арбадан сикереп төшеп, Таня кабат йөгереп килеп, мине кочаклап үпте. Рәхмәт сиңа! Мин сине беркайчан да онытмам. Беркемгә берни әйтмә. Әниләргә өйләнешкәч, үзебез хәбәр итәрбез, диде дә, сөйгәне янына йөгерде. Вәт егет, ичмасам, әкияттәге кебек, ат җигеп килгән бит, ә. Муенына ол тасмалар тагылган атны куалап, китеп тә бардылар. Алар борылыштан күздән югалганчы карап тордым. Үз мәхәббәтләрен җуярга теләмәгән ике яшь йөрәккә бәхет теләдем. Бу йокысыз төн диңгез буенда үткән җәемнең иң матур хатирәсе булып истә калды.